אין שענקל אריין. דא פארקויפט מען וויין, מעד, ביר, במק ח שווה. נו טראכט איך מיר, אי וויין אי וואלוול דארף מען פארזוכן. לאז איך מיך אראפ אין איין קעלער ציווישן פעסער און פלעשער. אין שענקל אריין, אין שענקל אריין, אין שענקל אריין. אוי! שיכור איז א גוי! שיכור איז א טרינקער. אה! ברוכים הבאים! ברוכים הנמצאים, איר זינגט דאך ווי אן אמת'ע משורר. יא, דאס איז גארנישט. איר זאלט נאך הערן די ימים נוראים! טאקע? יא.
אה, אייער טאטע איז אוודאי א חזן. ניין ניין ניין ניין, דאס קומט פון מיר אליין. איר ווילט הערן? א שאלה? איז באלד וועט איר הערן.
לאמיר הערן. כי בקור אסרו י י.
יא יא, ס'איז זייער שיין, זייער שיין. ס'האט זיך מיר ביי מיר פארטשעפעט.
איר זעהט דאך אונז כ'האב אייך אביסל פארטשעפעט. יא. זאגט מיר בעסער, וואו איז ערגעץ דער באלעבאס? דער באלעבאס מאכט ווי מוזיק מאכן זאל ער מיט די זייטן.

ווי אזוי וועט עס שפילן אן הייוון? אהא, עס דארף שפילן הייוון. וואס דען?
אז מען בויט עס אריין אין הייוון הייבט עס אן צו שפילן. איך פארשטיי, איך פארשטיי. יא, און אז עס צושפילט זיך ווערט אזא שטינקעריי אז מען קען דערווארגן ווערן. נעמט מען אפאר עמער שפיריט און מען האקט אריין אין אזא פראשוק וואס מען רופט עס קאקאפאציע. קאקא וואס?
קאקאפאציע.
אהא. מען קויפט עס אין אפטיק פאר צען קאפיקעס. נו? נאכדעם זעיט מען דורך די גאנצע קאקאפאציע דורך א גויאיש העמד. דווקא א גויאיש העמד? יא, פון וואנט וועט איר נעמען גראבן לייוון? אהא, גראבן לייוון דארף מען דערצו אויך? אוואדע, נעמט מען א גויאיש העמד, האט מען גראבן לייוון. איך פארשטיי. און מ'שרייבט אן מיט קרייד אויפן פאס, וומרזיק אקערמאן. אה, אקערמאן איז אייער באלעבאס. יא, אקערמאן, אויסגעאקערט זאל ער ווערן. און אז מ'וויל אז די וויין זאל זיין רויט, פארוויינט מען מיט אביסל גאליש טינט.

איר האָט עפּעס געװאָלט? װאָס װילט איר? האַ? װאָס האָט איר געװאָלט? איך? אַ ביסל װײַן. אַ, אַ לאַכאָדים צו הורטאָװנע? װאָס הײסט הורטאָװנע? כ'מײן, איר װילט אַ פֿלעשל צו אַ פֿעסל? װאָס טוט מיר אַ פֿעסל? אַ גלעזל װײַן! װײַל לױט אײַער אױסזען קאָנט איר באַשטײן אַ גאַנץ פֿעסל. אַ, דאָס מײנט איר? נײן, נײן, נײן, אַ גלעזל װײַן איז גענוג. איז וואו זשע זענט איר אראפגעקראכן אין אל די שווארצע ריחות אין קעלער אריין? סתם ווייל איר מוטשעט א קאפ? קריכט ארויף און נעמט זיך זייט מוחל רעכטס. אויבן?
אויבן! נו גוט גוט גוט.
איך קריך ארויף נעם זיך רעכטס. קום אריין אין א פינסטערן חדר פול מיט רויך, מיט בלאטע, שטייען עטליכע טשעכאטעטשנע בענקלעך און אידן זיצן און טרינקען דעם ווימעראס. נו איז לחיים לחיים זאל גאט געבן פרנסה.